presenta un compa. Aquí na mes den estudio nan de XFM 102.7 y ta cu e mes. Ma bise bo, ma bise si reagi tengo reagi tengo bai treino bo, so ma saca yen información. Eh, re ma ya ka ma saca yen información. Eh, una ko ora ma conversa un to ne ma ma ele bin en bin duna nos información en to ko ture planes nan eh, de Shine Music we próximo tempo nan ko ta diferente canciones nan diferente idiomanan ama ku lo a sali. I un di nan mi ta kòrda bon bon ku el a bisa hulandes. Mi a bisa hulandes. Ei, mi ta kòrda bon bon, el a bisa mi hulandes i mi kere kumashon. Te ku ora mi a risibí e email den siman ei unda nan a bisa mi, Tarik, e kanshon Yaya Neka, kinan di J-Rich, Junto ku um, Shine Music. Ta ready pa sali. Y pese y mi a invitado nan seguro pa te un bia mas con nos den e, den e a estudio nan di XFM 102.7. Preparando guio. Papá escucha canción aquí completo, permitimi conversar junto con Jerry, escuta junto con nos, mi Ruan Feliz Tari, welcome. Aquí nan XFM 102.7. Um, seguro ta por me bianos ta conversar den aire y seguro no por te último tampoco. Dje Rich sigur welcome Next FM. Konta bai brother? Hey, bom tarde, bom tarde Tarek. Ehm, no, danki, danki pa abri e kaminda pa mi. Alau mi bin propo kanta mi kantika ki nanan. A mi ta bon gai, mi ta Sí? bon, bon je bierna, Master trahando, no. trabou te sigi, No, is er bon po para no. i mi se Ahora, subi kaya man. tambe. Ahora man Dje Rich, eh, man sigur bota bota un persona no desconocida en el mundo de música, en el mundo de farándula, pero mi tin ku puntra manera ta amigo. Ba ba ba bere. E ya mi ta puntra, tur hende ku bai bèder mi, mi ta pone nan on the spot. Mi sa Yeah. ku den pasado nos yega di mi mira bo kanta am, den varios bandanan. Por ehèmpel, korigí mi si mi ta robes, mi ta kòrda, bo ra den temporada di karnaval si ku mi ta, bo ta di yuda hopi ku am, Infusion, korekto? Infusion, mi ta ta kanta ku Infusion, Korekto, si. bo ta ta ku huntu ku Infusion. Sí. Despues di un tempo nos ta wapu den fronte mas. Y nos no wak bo mucho mas, hombre. Ta kiko pasa? Boso no a wak mi mucho mas, no. Boso no a wak mi mes mas. Mes! Besey mes. Ama, ama lag'e Nechi bisa. Correcto. Aba bis'e manera ta aver, y nos no a wak bo mes mas. Ki a pasa? Ami a stop cu muziek na ta cuminda dos mil diesinco of ta comienzo di dos mil dieseis mes. Wow! Caminda dies aña pasa. Sa, sa, sa. Ento mi a bay Hulanda, brother. Esey Sí? mas. Mi a bay Hulanda pa mane un tiki mas cu nuebe aña mei. Y dje nan nada mas cu music pa nuebe aña men. Serio? Ah, pensé i ke men, pensé e canción a bin na hulandes aki. Oh. Ah, esei E hulandes ta bon, no? Esei mes. Re- Reachi su hulandes ta bon asina? Ah, Eh, E por bisa, e por bisa goedemorgen. goedemorgen. Eh, dame ding, no? Good evening, was in

Full otro Mes con mi bo papia inglés. MC tin tita más difícil, no? Yeah. Que me canta. Yeah, pues hoy namo tengo bij dingen jokes nan, no? Yeah, de, de full otro con. Yeah. Pero amigo, wa, bye bye, bye bye, um, 10 años, voor. Met rond half 10 años, um, desde Cubo a despedí. Uh, het had, het had een despedida pa música. Bodo sinti Cuba bisa, uh, música ta clapa a mi pa ebida. No, definitivamente ku no, pero e tabata ta un break hopi largu si. Sí? Sí, mi ta ta bezig na kas aki aya, ya naturalmente muziek bo ta keda skucha. Claro. Muziek semper ma gusta, muziek semper ta na mi kippenvel. Dus eh, na kas na Hulanda, sowieso mi so kuminsó ta kanta, den douche, den kas mes. Mi ta No, ta no tin un stur. ukulele tambe, mi ta ta tin serto instrumentonan, dus bezig sowieso semper na kas. Pero no i fona. Pero e ta ta un break Música comercialmente. Sí, no, pero va bai y largo. Tá. Awo ki um, kiko pone boso trobe robo bai obi bia largo sina. Obi bia bota ta duro pa drenta back, no? Duro pa bisa e laga mi drenta back. Omi no sa kon duro ta bota pabo, pero kiko pone bo decidi. Hey, bosa después di 10 años con mi no experiencia esa aquí, mi no, mi no ta en el mundo di banda, pues obra a trobe, si ta full un otro mundo, mi Correcto. responsabilidad, nan training, nan producción, nan, Um, kon bin ba bisa si, mi ta bin bek? Bon, ya, mi tin ku ta onesto, no? Pasobra, mm. apesar ku makai bisabo bezig semper ma keda skucha, toka aki aya, kanta miso ku miso, um, mi a deskonekta hopi. Ok. Ma deskonekta hopi di música y ese a pone como desconecta hopi di mi mes. Correcto. Anto e desconexión e nanan Mi djis no por a bisa mi mes si mi bin Aruba mi no mi ta bai slow kuné mi di no mi ta bai direct den dje. Bai mes ora. Gewoon make a shift shen ochenta grado. Mas di romo. E tabo ki Yaya Nek kontami di Yaya Nek kon kon el a bai abo skibe letra paso mi ta duda den Reggie o Reggie. Brother Reggie ta mastermind. Mas di romo. Reggie ta mastermind di tur kos. E ke mele skibi tambe o. A ta yawe. Correcto, así Awo mismo. sigur um, nos ta nos ta papiando aki um, di di di jij en ik. Um, kiko ta e e e tras di kiko nan lo skucha den e letranan, kiko nan lo sinti den e melodianan. Bueno, naturalmente kompa time. Oké. E ta un kompa, e ta romántico y kiko nan lo sinti, kiko abo mes ta sinti ke letranan. Ya. Ora ora ku bo skucha het is jij en ik tegen de tijd. E ta ami ku bo kontra tempo. Kontra tur kos ku ta parse kontra nos. Awor mi diko puntra abo, e ta dediká pa un persona? No, no direktamente. No? No, e ta pa públiko. Indirektamente. Si abo komo públiko bo ta gust'é. Pero indirektamente dirigí pa ken? Indirektamente tampoko. No? Pa mi mes. Eri bo mi ser, eri bo mi ser, eh, bo mi ser a kambia nòmber kan diga e ke next. E mi ruma sigur mi ta kere ta kla pa nos laga tur nos oyente nos kuch'é. Aruba esaki ta nobo nòmber di J-Rich huntu ku huntu ku Shine Music, esaki ta Yayanek

Ey es hit di sun di mas nobo di Shine Music. Aunde ku Jay Rich seguro ya y Nickel. Awes aquí por cierto ta Jay Rich ta bira bo primer producción eh, back junto ku back no, eigenlijk si bo primer producción back después de 10 años nan, pero primer ku Shine Music, correcto? Of no? Sí. Promé ku Shine Music i eigenlijk e promé pa mi den mi karera musikal. Serio? Sí. E, Ke men- e aña ki nan ma bai Festival Himn di Bandera ku nan, Freddy Montoya gusta e kantik asina hopi, el a gusta kon el a wòrdu presentá. I el a pidi mi graba un videoclip di Sei Agradecido. Entonces esei ta grabá, e tambe ta riba YouTube, pero Promocionalmente algo asina comercial prome biaha di mi bida. Prome biaha. Prome prome biaha. Sa. Keme prome biaha nan ta bai skucha kinan loke ta um, bo kanshon nunka bo no ta tin aparte di hi um festival di himno i bandera sa kida prome biaha. Awo pa bo pa bo prome biaha grabando algo asina di parti studio a bai facil? Sorry mi tin ku bisa si tempo di Infusion nos ta tin un feature ami Ok. ku Ofo um hey e dushi ambiente ta e cominsaba Ah, si, si, ta guarda si, ken si, di si, si. esei tambe mi ta riba dje. Pero nunca nos no a graba videoclip. Nada. No, no, no. No, pero Eri, pero... Eh, den parte den studio, vai fácil Eri, mirando que tu bo prome bia. Claro, mi tin a pesar que porta ya bonos a mi carreira, pero me passa de um par de banda. Mm. Pero riba mi mes, foi prome que tu sei com mi brother nan sempre nós te grava, foi young. Des experiencia den studio di mi mes mi tin y mi ta un hende basta pichi precis. Mm. Que men, naturalmente Velushka nan ta guia, pues mi tin hopi tiempo sin así. Sí. Pero mi tin experiencia ahí también fue hopi bien. Dus pata den studio, no te problema, ya tal pa mi. Mas de no. Ahora Kiko no, que nos vos espera di bo pe próximo temporada. Ya hopa fin di año di algo más of nos esperando te 2027. Bosa, Ayer na tata puntra mi boke bai soka. Y bo ta bai? Wak. Si mi tin ku bai mi ta bai. Pero? Pero soka soka no ta mi. Ah, mi no ta bisa ku mi no por e, ku mi, mi no lo hasi ato. No ta bo kuki. Mi ayegi hasi. Ah. Pero mi ta gusta festival di him di bandera mas. Sí, mas trankil, no? No, pero bo ta bo ta un gay mas suave tambe, no? Bo ta skush'é bo no bo no ta un Benz ku ta ku mas mas energie, bo ta un gay mas suave. Alright, ke men Joe pa dilanti, bo lo bisa nos lo skucha di bo bek te him di bandera of tin algo otro na kaminda? Mi ta kere nos tur ta bai soka tòg. Si tu ko keda kla nos tur lo bai soga. No, Rechi ti forsa boso, wabo do. Eto bai manda nos, e banda tin ku bai pa mes. Hey Ruma, mi diu gradisivo. Danki pa te awese ka nos aki na XFM. Um, sigur nos prome entrevista hundo, pero wape no te ultimo. Nos a spera riba e siguiente sigur um, ya bisa velos ora ka ta kla ku su produkshon pe pasa se kami. Pasina nos uh, por lansele den aire. Mientras tanto Ruma, mi ta dunabe oportunidat pa gradisi Agradeci tur esunnan cu yuda bo, tur esunnan cu a apoya bo y gradeci tur esnan cu ta cu ta sigui bo te awe. Bon, na prome lugar, gradecimento semper. Seki ta bay ta ripiti gana. Na prome lugar semper mi ta bay gradeci Dios. Amen. Mami, Tata Universo manera mi ta yama el'e. Sin dje nos nos no ta ni existi. Correcto. Sin dje nos no tin nos talentonan y y tur e crecemento cu nos ta bay dor di dje. Dus na prome lugar e danki ta inan. Di dos naturalmente ta Shine Music. pasobra djis di topa Veliushka na banda di kaminda dia di fakel komunikando kuné ata no sinta aki nan ku kansion promoshonal anto e hendenan ki e gainan ki e gais nan ki ta traha inkansablemente bisao bo eerlik Regi ta pere hopi soño. P'e lus ku ta perde hopi soño nan ta traha hopi duru pa pa pa nos por tin e konan ki saliendo awor aki nan dus un danki un danki hopi hopi grandi na shine music i i mi famia mi famia tambe semper ku ta apoya mi saludos pa mi mama pa wisi e ta skuchando mi bo konosé mi mama no Geralyn si si si si klaro bo konosé ho mi mama pa wisi mi ta yama el e ta asina proud i ami tambe ta proud di mi mes naturalmente E dankinan ta mas tantu einan. Mas di Dios, nou. Shine Music kompleto, banda kompleto, team kompleto. I mi famia. I tambe na Abo, brother. No, Abo, Ruben, bo sa bon bon ku kualkier produkshon ku boso tin. Ya. Bo persona osea Shine Music, e portanan di XFM semper ta abrí, brother. Thank you, thank Ey, you, thank brother. you, nos ta mira otro den e otro produkshonnan. Sigur ku si. Thank you, Aruba pues aquí está J Rich, mi te duna un día más, Shine Music, y ya en el nobo nobo. Brand new!